Après un court viatge en veitura dempuèi Carcassonne, arribam a Chalabre, ei Salabre en occitan, en un temps subrebèu. Aquí es lo jorn de la fèsta di plan organizada per l'associacion A Tout Fruit.

E un pichon espectacle an de Mathis Marie que s'apèla Amory le corps perfect, qu'es l'istòria d'un gojat que n'a pro de lei disputas que se passan dins le vilatge e dins sa familha. e que se'n va cercar l'acòrd perfèct trans las Pirenèu, se'n va de la Mar Granda, de l'ocean, e travèsa las Pirenèus per arribar en Catalonha. E a travèrs aquel voyatge que fasèn la musica de cada region que travèrsan e an deis instruments e. E voilà que sus l'espectacle per mainatge e pei pui grand d'esta vesa.
Oui son vengut ací bon per me passejar çò primièr per encontrar monde coma vos e per le plaser de e sustot per vese un amic qu'Espanha er aire coma ieu. E que demòro a Limbraçat, que trabalham amassa, e son vengut per le vese e tanben per crompar qualque flors per l'òrt. Voilà. Avètz un òrt? Un òrt, oui, un casau, un òrt. E per aquí son vengut per crompar, crompar flors. Flors, just. Voilà. De qu'avètz dins l'òrt? Oh, i a un pauc de tot, i a peses, favos, patanos, salado tanben, que i a, bobo, i a un pauc de causos. D'api, do?
D'api, do, oh, e que i a encara? E de pomo d'amour, de tomata? Non, non, pas encara, o es torrat lèu encara, o per ieu, o après, o es venderàn après, o. E quand li fau plantar li, li tomata? Bon, aquò depen, e bon, e vertat que amb de le cambiament de, de, de, de, del climat, aquí, justament, ieu.

Mais qui me sent tendresse, on ne le pourrait pas, non, non, non, non, on ne le pourrait pas. Soi acompanhado de fenas que se son amassado per cantar amasso, cantar de cants que n'i a pas tròp de grops coma aquò, de cants de fenas, de cants de trabalh, de cants de libertat, de cants. engatjats coma dison nos sonen la la salvio la salvia se la soja tu es la planto de las femnos una planto que que garís e que salvo aquí
e per de que ses vengudo a aquí aquí a e chalavo es lo junt de la la festo dels plans la festo de organizat per la l'associacion a tu fruit Que planto fòrça d'arbres long del cami ferrat, de l'ancian cami ferrat, e es un fèsto fòrça polido qu'an açò plan de monde, monde que vòlon plantar dins lor òrt flors, tomatos, de tot, i a de tot, e es un polid organizacion e un polid ambient tanben.

E noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Aquí, a Eishalam, i a tanben lo cèrcle occitan del Quercorb. Lo Quercorb es lo cantó ua Chalabre, Pepèr, Tribèl e tot aquò. E me maini del cèrcle occitan o es un talhier mai que mai de lengua per aprene me. En charrar, en escriure tanben, legir e cada an fargan un almanac, es la tòca de l'annada ont cadun, caduna mai que mai, que sèn fòrça femnas, i pòrta sos interèsses aquí, lo almanac de Kercòrn.
Alòrs justomènt as dit que i a fòrça fen, no l'ai vist lo còr, la sàlvia son pas que de fen, non?
La sàlvia son sonque dotze fenos, als bèi i avió d'unos que mancavon me sèn dotze fenos, sonque de fenos, oh, per per parlar de de del trabalh de las fenos e de dels cants de fenos. Ò lo naranca. Ma lengo es un arbre que de patz vòl parlar, tot jo quilhat e jamai somés, l'arbre dins la vid qui conés. Ua opa a caju, baba a caju, ua peche sur o cipre, pain de viande, palissandre, melèze, corn,

Cendre meles e tremble, tremble e tremblaieu. Es doncas l'associacion Ato Fruit qu'es de Chalabro que nos as fait venir per animar aquel Pulido Festa. E nautres que venem de Montbèl a costat mas es dins Ariètge, sèm plan eurose de poder partejar nos nos nòstres cants amb lo public d'aquí. E per de qué cantar en occitan? Alaro, quentan, cantan dins totes las lengo. En occitan perque es la lengo del país, plan segur, mas tanben avèn un cant Ai mama que se es un cant que non non tòco fòrça perque es un en omenatge a Remi Fraisse, Lo frairs se lo lo frens justement lo frairs se que que qu'es tombat sul sul la restanco de de sivens e es un poli una poli de cançon que que que fasen en omenatge d'el mas se n'en país la la tian an dire e cantan en italian en espanhòl en aquí nos regalan. E tanben un pauc en francés, perque's la lengua otave del país. Digue-me, o vas anas cantar, lo grup Salvia va cantar en Dacòm, es previst o pas? Anan cantar per la, pensi lo cap d'an d'un. d'un magasin un magasin bio a Aquià que sap que se sono Terro Merro e tanben eles nos an causit causidos per cantar aquí per festejar lo cap d'an.
Grand merci. A me plaser.

Vendi de libres per infants en occitan, bilingue occitan-francés. Ei trabalhat amb Martino Prevost, d'Albi, des Edicions Edite-moi.
E es trobar un libre en occitan. Merci! M'apèlo Frederic,
venes de Castèlrenaude, per arro vive a Sant Cuat de Roses. E ai trobat un libre en occitan.
A cantatge avès començat de trabalhar li panier e tot. Deu fer cinc o sis anhs, es a dir quand jo tenia quaranta cinc on peut dire. Qu'a vos a après? Se Audrey que se la panelhaira del meu pòble, je tot après d'ella.

Fugué un plaser grand de poder comprar de plan e d'escambiar-me de gent amorós de la natura.